Pancak ay. Karena Ada- mungkin lah selama hidup kita tuh nah pasti kita tuh ada bersinggung lawan orang Iya, apa maksud- itu nah. Kalau ndak tuh sudah dari jauh tuh kayak ah ini bukan lah indah nih. Ah, jauh indah. Ya maksudnya kayak nah kan ada posisi itu nah orang tuh dasar membawai sudah. Hmm, enggak ada pernah. Udah pernah. Oh, jadi sebelum ke arah sana sudah nyawa tuh melamar lah. Eh, Aku ada apa gerang ya ini presidennya lah. pernah nda tu kaya dikerubuti betiga kaitu nah pas smp tu karna binian yang dihandakinya tu handak lomba Iya. nah itu sunda tu kaya di sidang apa ikam kada eh, handak sudah ai itu nah Kada nyawa lawan. kada karena laki-laki itu ada empat tipe itu nah Ah, satu alpha Hello, Hmm. tipe alpha tipe beta sakit.

Jadi beta tuh tipe laki-laki yang pensupport ya bener ya. Pensupport oh. alpha. Yang biasanya bisa di, di geng dulu. Ah. Ada loh biasanya yang yang memimpin, nah yang sebut ingat tuh yang mendukung. Oh ya. Amunnya inya tuh kayak kita tampar kayaknya tuh. Ah. Ih, tampar nah tuh orang beta tuh. Hmm. Tipenya cenderung pengadu domba lah nah, ada terus juga itu pen support gitu ya, ya. support ya kalau tipe delta, delta. itu tuh orang kebanyakan kan apa manusia kebanyakan kekano bos yang geng tertawa tertawa ya orang kebanyakan bang giring giring giring aja hahaha hai gitu gitu terus yang omega tadi omega tadi tuh yang orang level bawah

Jadi Dan- Thomas Shelby itu disebut orang yang cerdas, habis itu pemberani. Bahwa seberataan yang baik tuh ada di inya itu Aril. Kada tercelah manusianya. Power Rangers Sabang. Iya lah. Iya. Karena kan umumnya hijau tuh nya cenderung kena labil, nya Eh. bisa tumpat

kalau unda nih bang itu menurutnya di mana hmm. kalau analisanya nah nyawa tuh sebenarnya bahar itu di alpha tuh nah sekarang itu anda merubah diri jadi omega ya iya. tapi nyoto memaksakan diri ya no mega jadi dan jadi apa tuh nah ya lo ngalih lo mencari orang tuh nah yang kawa anggapnya sepuluh kita lo kita kesini kah nah menyepakatkan orang sepuluh tuh nah lo

kada jua rela kada kada kada jua hmm. anggapnya kayak orang omega tuh nah lo hmm. yang dari Scott Emotion nah, haruan tuh nah haruan banyak tuh nggak omega orang omega yang berduit itu belum tentu kau membawa orang 10 tadi hmm. karena kada kenal Jadi, Yo. oh, jadi Alpa ini memang kemampuan intuit coraknya tuh kuat lah iya karena kemampuan interpersonal lah iya nah itu nak kuat jadi orang tuh mau tuh nemu patinya Ih jenak kayak Omega tadi lo Omega nih gue datang haruan gak ini iya, bercumbalnya lo hmm. yang lawas di dalam tanah cuman hmm. eh jangan minta eh, eh eh, nah, eh, eh, eh, iya. eh, nah, ngalih loh jadi memang harus ada nunya lah karakternya hmm. lah dan yang penasaran tadi itu yang ini nah yang sebenarnya tuh yang sangkuni itu nah hmm. sangkuni tadi sangkuni itu yang nomor dua tuh Naju oh iya, iya yang sangkuni. beta tuh iya, beta. sangkuni tuh nya tuh kayak pokoknya anu bang bensin bang hmm. apa ya nyala kalau apa menyala